Чынлап та аны дистә еллар буе ничектер шәкерте Тукайдан югарырак күрсәтмәс өчен дип уйлыйм инде мин, аны һаман да чак кына күләгәдә тотып килделәр. Хәер, гәрчә ул Тукайга беренче юл ачкан кеше. Әгәр дә Камил Мөнтегый оештырган газета-журналлары булмаса һәм шуларда Тукай беренче каләм тибрәтә башламаган булса, әле ул, бәлки, тиз генә әдәбиятка килеп тә керә алмаган булыр иде. Бу дәрәҗәдә. Ул инде Уральскидан җиденче елда кайтканда, чынлап та, чын шагыйрь буларак, танылган шагыйрь буларак Казанга кайта. Һәм бу аның шушы зурлыгында Камил Мотыйгыйның һәм аның атасы, шушы мәдрәсәне тотучы Мотыйгулла хәзрәтнең өлеше бик зур. Менә кайсы гына тарихка карасак, Кайсы мулла үзен вәгазь әйткәндә или мәдрәсәсен тотканда ничек әдәби әсәрләр туа, ничек шигырь язып була дигән шигырь теорияләрен укыткан. Андый хәлләр булмаган. Менә шушы Мотыйгулла хәзрәт нәкъ шушындый Тукайны Тукайларны өйрәткәндә шигырь язуның стильләрен, кемнәр нинди шигырьләр, Вячеслав нинди шигырьләр, шагыйрьләр булган, шуларның иҗатлары белән иң беренче таныштыручы да булган. Шуңа күрә без ул гаиләне онытырга тиеш түгелбез дип уйлыйм. Һәм Әллә Камил Мортыйгыйның аның иҗаты бөтенләй ачылмаган да. Аның, беләбез, ул җырлаган бер-ике пластинка сакланган дип әйтәләр инде, ул җырлаган элекке тимер пластинкалар, аның җырлары язылган. Ә аның Үзе тарафыннан язылган бер генә әсәре, бер генә язмасы да әле бүгенге укучыга мәгълүм түгел. Бу бит роман язып бастырган шенче елда, 1903 елда. Ул вакытта әле романнар бездә бик сирәк булган, икенче, өченче роман дип әйтерлек. Шунда ук дүртенче елда ул хикәяләр китабы бастырып чыгарган Петербургта. Ул китап турында да бездә мәгълүмат юк, өйрәнелми. Шул ук вакытта үзе чыгарган газеталарда, журналларда ул газеталарның, журналларның 70-80 процент материалын үзе язып тудырган. Аның анда скетчлары да булган, аның анда фельетоннары да булган. Аның анда башка кулъязмаларда булган, очеркларда булган, без аларны белмибез. Менә үзенең газеталарын, журналларын яптырганнан соң да, мең тугыз йөз җиденче елда, ул бит башка иптәшләре һәм ярдәмчеләр ярдәмендә шул ук газеталарны бераз чыгартып тора, анда Гобәйдулла бай исеменнән чыгаралар ул газетаны. Аннары ул газеталарны да япкач, Габдулла Байду да типографиядә һәм газеталарында озак тотмый, ярты елдан соң ябарга мәҗбүр була, чөнки алар табыш китерми, дип әйтик. Шуннан соң да бит әле ул Камил Мотыйгый үзенең иптәше Мусин дигән җегет аша, иптәше аша тагын бер газета чыгарып йөри. Бер ел ярым чамасы ул газета чыгып килә. Һәм ул шул газеталарда, аның махсус рубрикасы була хәзергечә әйтсәк. Ул анда фельетоннар темында әсәрләр яза. Төш күрдем, төш юрадым кебек мәгънәләр шул заман тормышына барган панфлетлар яза ул. Ул шул ук Дәүләт Думасында барган бәхәсләрне шунда чагылдыра. Менә боларны әле безнең. Һәм мөгаллимнәребез һәм укучыларыбыз бик үк белеп бетерми, чөнки ул бәлки үгәй кредитлары сакланмагандыр да, бәлки начар сыйфатта саклангандыр. Камил Мотыйгый егерменче елларда, уже җырлаудан туктагач, өч пьеса да язган. Аның бер пьесасы басылып чыккан, ике пьесасы басылмыйча һәм театрлар тарафыннан куелмыйча, кулъязма килеш калганнар. Аларның сыйфатын. Мин инде бәйт әйтә алмыйм, белмим, бәлки йомшак булгандырдыр, пьесачы буларак, но аның язылуы бит әле, ул әле тиктормаган, язган. Камил Мөслихага аның элекке хезмәтләрен искә алып, 1935 нче елны персональ пенсия билгеләнә. Ул вакытта әле аңа 52 генә яшь була, әле аңа пенсия яшенә дә җитмәгән. Но Татарстан хөкүмәте аны зурлап пенсия билгели. Но кызганычка каршы, Хәмит абый Төхвәтнең улын Мәскәүдә кулга алганнан соң, 38 нче елда, 39 нчы елларда ул пенсияне бирми башлыйлар. Шулай итеп, Камил Мотыгый 60 яшькә җитеп килгәндә, бернинди эшсез, хезмәтсез, акчасыз килеш калып, мәҗбүр булып, бик авыр шартларда яшәп, Әлбәттә, кырык беренче елны үз-үзен юк итәргә мәҗбүр була. Менә шундый шәхес, андый шәхесне ешрак искә алсак инде, ешрак аны, күбрәк аның турында язсак, күбрәк аның иҗатын өйрәнсәк иде дигән өметтә генә калам. Һәм, бәлки, әнә шул чактан ук калган пластинкалардан яңа, яңадан Бүгенге заман пластинкаларына күчтереп аның җырлавын да бәлки кайтарырга кирәктер халкына. Ул хәлле, шул хәлле зур халыкның, зур мирас иясенең мирасы юкка чыгарга тиеш түгел дигән фикердәмен. Заманында аны хәтта татарның Шаляпины диеп тә матбугатта еш язып чыгалар. Ә менә Габдулла Тукай сүзләренә язылган бик күп җырларның ки авторы Камил Мотыгый икәнен әле безнең күпләребез белми торганбыздыр. Менә әйтик, аның Парад җырының ки авторы да Камил Мотыгый икән. Сатучылар, кибетчеләр, караватчылар, Нәни ишәк табыла, һич белмиләр.

Кызлар ала яшьтагы боз тирәлеген. Камил Мотыйгыйны оныттырырга теләделәр шулай бит, әйе. Ләкин, күрәбез, игелекле эшләр онытылмыйлар икән. Халыкның хәтере бик озакка җитә икән. Әйе, безнең күңелебездә Камил Мотыйгый әнә шундый. Халкыбызның иң затлы шәхесләреннән булып яши бирә.